Bom dia pessoal, qual é? Tudo na paz de Deus? Kila buniga Jay Pires dja nu sa de volta ku react ki pa ka fika sufokado ku kes videos di politika ki ta ki staba ta circula n'atxa midjor tanbe nu fazel dipos di tudu kel ténpu la ok. Antis di más primeru N krê da props la pa Lifetec ki konsendi-m nha tekladu gamer, nha ratu gamer y e ta ben djuntu ku skutador. Skutador ten ti se mikrofoni Ya, dja bu sabe kual é? Abo ki ta julga, isu ta djuda dimás, dimás própi! Alén disu, ten Starlink ki nu sta ben resebe un novu anténa di Lifetec, más un anténa di Lifetec li, instaladu li na kaza, ki el tanbê ta ser un fórma ki N ta distribui neti pa pesoal, pa vizinhus, dja nu sabe ma li na zóna ka ten internet, si bu ta intende. Nton, N ta. pa jera-l. Y Lifetech é un parceru gosi li di JP's React em si, ma hoje nu sa ta bem reaji primeru musica ki é. Roxy Txora Tempu videoclip di es anu, a dias li ki sai ok. Nton nu bem odja videoclip di Roxy, nu bem panha-l y nu ta da nos opinion sinseru y sem sensura rapaz. Let's go!

Es nega pul seson ta toka es nega pul na palku ta tua ma mundu ta gira ih broda mundu ta gira sim broda trabadja mas viaja mas ataka mas sistema bu si ntende ben kudodu ku tudu ih trabadja fama ta faze-u ser konvidadu pa tudu kau infelizmenti na sivi no nu meste Infelizmenti pa kriolu na verdadi no nu meste fama pa nu sta na palku so ok let's go. Kumesa ku pensa dja nu finda baby kabutada preguiza ta pon fika. Kabutada fi, sorry é ka bu tutush ki sa pun fika no pera go xa intendi se kila go. Baby kabutada preguiza ta pon fika. Yeah é ka so tutush. Nu fazi kuza nen bu ka ta imajina. Ka bu txora oji, manha é otu dia Kel ku perde tudu ta torna volta Y é verdadi men Y si bu txora oji men, manhan bu ta ri Y pripara pa manhan pamodi bu pode txora di novu manhan Má dipôs di manhan bu ta ri pamodi bo ka ta dizisti ok.

Rapaz, é kel-la eu. Eu. N ten. N tinha un amigu ki ta bende kes kuzas i N tinha un amigu ki ta kunpra kes kuzas. N sta na karu djuntu ku kel bróda ki ta bende kes kuzas. Y nha amigu ki ta uza kes kuzas liga pa kel nha amigu ki ta bende kes kuzas. Txeka y fla-l si, Yow, kual é? Bu ka tene ninhun. Bu ka tene ninhun. Bu ka tene ninhun. Brother fla, Yow, kuzê ku se pâpia, man? A moza, Yow, djobe la si bu ka liga eradu, yow. A bu ba liga trafikanti, bu liga-m. Tu, tu, tu, tu, disliga telefoni na rostu. El si, Bropi, ko fala di kes kuza la.

É tipu e brota fala, yo, kurreu! Yo, kurreu modi, yo? Dja bu kustuma ba tribunal y mi sai yuntu ku bo? Isu signifika ma nos é tropa? Ná, nega, get the fuck out! Ka txoman di kes la. Y ka txoman di djigu, mô, nunka nu foi djigu kunpanheru. Get the fuck out! Get the fuck out! Nu ka konxe. Sima Manolo ta fla, Ka bu txoman di manu nu ka ten ne mesmu un mai let's go. Yes!

Ta realiza sim brother, ta realiza sim Eu sou Benson brother N curti aquele carro lá Bully Imagem top, qualidade de vídeo na máximo Roxy Young uh! Eu que relógio lá tá comprar um Corolla ali na Cabo Verde eu Kel relójiu la ta kunpra un Corolla na Kabu Verdi. I au, N ta flaba, e podia dividiba kes videoclipe la en dos. Asi tanbe e kriativu, e fika fixi, fika top, ma mi N ta dividiba el en dos so pa mi podi ten dos video na YouTube. Bus intendi? Super top. Pesual, kel e Roxy Young e ta sta na Fransa si não me engano. E é sa, sima el mé dja fla na son, e teni munti prujetu ta ben. E teni munti prujetu memu. E kela ke kul jovens sa trabadja ku doru ku tudu. Dja ta da pa odja na kualidadi di se videoclip ma a el e ka sa ta xona txeu. E e ka sa ta popa, e sa ta invisti na kualidadi propi. Bu sa intendi? Isu é muitu, ma muitu bon. Muitu bon. Muito bom. Si coisas ka da certo, djo sai qual é, scripau pau mon nanga é one love.